So ntitwaigwete ng'a omogaka oyo okorokwa Raila ochandire abanto ngocha kare Kisii? Naende twagachia tokaigwa babekerire anga okora bare omokutano erera. Rende tokarora ekero barigereire bagateba ng'a nabo tokorera aria emechando tokoreti ki? Toiywe. Because chitariki intwe twaetwe nere oruete chitariki chia mapema ataete ngocha Jumatatu naende agachengi chiaumeraniire ne echiaito. Intwe mokutano oito omasabo ntori gochengi. Twaigure abanto mbaro babachorire aba MCA. Abande mbareo bare nominated, abande baria barigetie chikura bakabua bare stadium bagenderete kobanga ng'a omogaka o Iraira ngocha are. Raira tiga asike abagusii, abagusii ba musupportire for long time. Development yanya korokana ase national government gocha Kisii county. Raira egento gioka agokora agocha otong'aina twakura twakora. Rituko ria maambia Mister Simbarare, intwe toikonyara gototenena emasabo, because ayare togwetera twaitirwe na abaibi, chi accident paara, naende president yateba ng'a kila ense eye neye y'amasabo tokore amasabo. Bono ntokabwate chipastor chiisaine, aye momura kwa sababu kwabeire gose ng'aki okare toikoigwa, intwe maambia chipastor chirare chigokorera amasabo. Ekero chiagokoreire amasabo, gose noigwe ochenchi, omanye egento abanto ba Kisii County batagete. Ntogotaka gosaria county yaito ya Kisii buna okagerete. Aye omanyete aria Nairobi ase gwakabeire mwagakorire oboochi ororo, kwasababu abanto bare Nairobi mbabiariri obo, kera omonto ogenda ase obo. Intwe anoyo tobiarire, development yaito noyo togokora, noyo twagachete aa, noyo to invested. Ntogochi gotaka oboochi, na ebinto binde bigokorekana ebibe. bisarie ekaunti yaito ebinto biaito bisareke. Igo togosaba ng'a rituko ria maambia intwe ntobwate amasabo, inwe abanto aba baino bagocha tiga bachiche, lakini intwe mbatochegi, kibararore nabarachoroke baete igoro base stadium we have no problem, lakini isiko iga ase tokabegete chispeaker togokorera amasabo, intwe noo tokare amasabo ndugu yangu, naende gokorora oro oiche ororo osaberu gose noro onde yande gosaba abwo nore kombo. Kwaretire propaganda, gwakorire ebinto bia obokora, kwaretire ghost workers, aye ntorakoborie ng'akii. Ng'aki origete chindugu chiago, chifirst cousins chiago, origete mpaka chigirlfriend chiago. Naende ntorakoboria ayio, mara okareta academic fees nchibwate emechando, amasakara ago naratware emechando. Mpaka omogaka oyo Matiang'i agacha kogokonya. Matiang'i ekero achire kobwatwa kwaminyoka gochia Nairobi naigo ochi kogotisiera epresident. Epresident na omonto ogotisiera momura? Ngwakuure ebiboko naende ngokoirechire. Inche ndate kogotebia igaa tata simbarari. Esike. omanye gosikwa. Onye tokonyara goesika, esike buna orabe esike. Bono ng'aki togokora rende getari koigwa? Egento ki'amana nkogotebia nkeri ng'aki, intwe tore tiyari nabanto ba Kisii County na Nyamira togwerekamwe epresident His Excellency William Samoei Ruto. Ebinto binde biaraire gototebia, ebio tibigoeta iga naende biase gochi moino inee deeds are buna us. Igo onye ntomanyete ng'a aye nomonto bwa ODM, genda kora oboochi bwago na omogaka oyio omoganga, okwaire amariogo rero orore chindagera toigokare koria obekete chipassword, bwogo nogokorera chimeeting. Ecounty government ya Kisii teri ere na your personal property, ecounty government ya Kisii ne yabaganto bonsi ba Kisii ase tore buna stakeholders ba Kisii county. Igo inkogosaba iga tata aye, tori tiyare gocha gokaribisha omogaka oyio, naende omogaka oyio atiga gotoretera amandamano iga anyeire bokere. Iga igo egento togenderete kobanga saa hii ng'a ng'aki epresident egocha. Iga ebinto ebi ogotoereesa intwe ntobitagete kobitegerera, na ebinto biria gwakorete karende chio egwiki egocha gwasacha chimaino ogende eseneti, otoo amarieta ya ghost gwa kasi, ekero gwakoorire, naende otoo amarieta norigete chigirlfriend chiago, abairi bago, ebinto ebi tomanye gochaka kobirigerera. Tokonyara gotong'aina ngwakora omochieso chibesa echiange chia pending bills 850 million chiairanire ase eserekari enene, eki toratoereesa. Oroche okonye gwekora ng'a omanyete naende tomanyeti, igo sika abagusii na abagusii bamanye kogosika. Naende manye na development nero totaete ntotaeti bitisho, naende development nero totaete ntotaeti maandamano. Maandamano tari aro tokori, maandamano tari aro employment. Aye my friend, sika abanto ba Kisukaunti.